Is-sistemi ta' kitba u ta' komunikazzjoni huma numerużi. It-tim tagħna ltaqa' mal-Professur Ray Fabri u staqsieh dwar is-sistema ta' kitba bil-Malti u dwar sistemi oħra minn madwar id-dinja.
Is-sistema tal-kitba hija mod kif wieħed juża l-kitba eh, partikolarment f'kuntesti partikolari. Ħankun iktar ċar. Eh, per eżempju, il-sistema ta' kitba li nużaw aħna fil-Malti u fil-lingwi li aħna aħna nafuhom bħal bħal Taljan, bħal l-Ingliż, Huwa l-alfabett, tajjeb li hija sistema li hija bbażata fuq il-ħoss, il-fonetika, l-fonoloġija. Għandna litra li toqgħod għal ħoss partikolari. Però hemm sistemi ta' kitba differenti. Fil-fatt hemm tlieta, hemm tliet tipi ta' sistemi prinċipali li huma waħda minnhom jidik li ġa semmejt li tibbaża fuq il-ħoss teknikament insejħu l-fonema jew il-fon. Umbat hemm Żewġ sistemi oħra, waħda li hija bbażata fuq is-sillaba. Jeb iġifieri inti jkollok sinjal, simbolu illi ma jippreżentax ħoss wieħed biss bħal b jew t, ma jippreżentax bħal ba u ta u ti. Dik hija eh, sillabifika. U mbagħad hemm sistemi li jibbażaw fuq dik li nsejħu l-morfema, it-tifsira, it-tifsira ta' kelma jew parti minn kelma. Dik tista' hija logografika, mela hemm is-sistema logografika, sistema sillabika u s-sistema alfabetika jew eh, fonetika. U għandek imbagħad sistemi li jikkombinaw it-tnejn ma' xulxin. Infatti, ħafna drabi eh, sistemi logografiċi waħedhom purament logografiċi ma jeżistux, imma jkunu taħlita ta' sillabiċi u logografiċi. Is-sistema ta' kitba tal-Malti hija alfabetika, Kif nafu tajjeb, il-ja sistema naturalment ukoll li hija eh, mifruxa mhux ħażin ma' ħafna lingwi, però mhijiex l-unika sistema bħalma għadna. U bażikament għandna nimxu ġifieri ma' l-idea li għandek eh, itra tikkorrispondi għal ħoss. Noqdu attenti għaliex anki hawnhekk għalkemm qed ngħidu li s-sistema alfabetika hija bbażata fuq il-ħoss, però fir-realtà anki fil-Malti Ħafna drabi mhux dejjem hemm korrispondenza ngħidu hekk diretta bejn il-ħoss u l-ittra. Infatti għalhekk ħafna nies kultant ikollhom problemi fil-kitba anki fl-Ingliż, l-Ingliż imbagħad iktar iktar. Fil-Malti għandna l-każ forsi wkoll tal-għajn u l-akka li għal ħafna nies joħolqu ħafna problemi għax tittimxi mal-mudell tajjeb wieħed jew ieħor. Ehm, imma fil-kelma stess, anki meta nitkellmuha, il-mitkellem jurik illi hemm xi ħaġa nieqsa. Tajjeb, per eżempju, jekk nieħdu il-kelma tefa u tefa, żewġ kelmiet tefa u tefa, li huma żewġ kelmiet differenti. Tefa fis-sens ta' tefa l-ballun u tefa fis-sens ta' tefa il-nar. Ok? Mela, waħda għandna lajn u nikbuha bl-apostrofu. Tajjeb, u l-oħra m'għandix għajn, ma nikbux bl-apostrofu fl-aħħar. Kif naf jien illi hemm jew apostrofu? Kif nista' nittestja? Jekk inħares lej it-tielet persuna tal-femminil, tajjeb, f'waħda minnhom se ngħid tefat, tefat il-ballun. Qed tara dik la twalet, fl-oħra se ngħid tfiet id-dawl, mhux tefat id-dawl, tfiet id-dawl. U dik diġa qed turik li dawn huma tnejn differenti ġi l-bażi x'imkien, tajjeb, fil-erq f'dal-każ tagħhom, waħda fl-erq għandha lajn fl-aħħar, u l-oħra minn design fl-aħħar. Eżempju, iħor mill-Malti jista' jkun it-tarf tal-kelma, ma jgħidu kelma bħal bib, per eżempju, tajjeb. Bib kif nikbuha? Nikbuha bil-be fl-aħħar. Ma kif ngħiduha? Jekk tismaha sew qed ngħidu p, li qed ngħid bib. Imma fil-fatt nikbu bib, tajjeb. Kif naf? Għaliex jekk nagħmilha fil-plural se ngħid bibin. bibien. Tajjeb, mela mek qed ninduna fil-fatt fir-realtà eh, l-erq tal-kelma bib għandu żewġ beż, għandu bej waħda u bej oħra. Mela allura u hekk mhux qed nimxi mal-ħoss mill-mitkellem, qed nimxi ma' dak li naf fuq l-istruttura tal-kelma biex ngħidu hekk tajjeb fuq l-erq tal-kelma. U minn dawn ħafna, pereżempju jiena ehm, hemm xi ħaġa li tirritani ħafna kolli ngħidha di. Meta nisma' pereżempju it-temp qed jgħiduh fuq wara l-aħbarijiet ikun qed jgħidu t-temp fuq it-television pereżempju u jgħidu t-temperatura eh, hija 20 grad. Meta jagħmlu dik l-enfasi fuq de għaliex għax jafu li fil-fatt hija de għax ngħidu gradi aħna, ma fir-realtà huwa naturali għalina meta nitkellmu Tajjeb, biex eh, dik dak il-ħoss ta' d namluħ temel 10-20 grad najdu għana, mux 20 grad. Eh, niftemu. Eh, għara fl-Inglis, per eżempju, ma s-sibix dik. Is-siba fl-ingwaħi, fil-Ġermani s-siba, per eżempju. Per eżempju, television, Kif kif tiktibha? J m'għandniex fil-Malti ħana. U m'għandniex it-tra li tikkorrispondi għalih. Allura, eh, f'dak il-każ ħafna drabi li jsir u li nikbuha bix Però taqra television, jisu qed tuża u dissir ħafna fil qed tuża ittra li għandek diġà biex tindika ħoss illi f'dal każ huwa ħoss importat ħnajdu hekk. Imsellef ġdid, tajjeb. E, forsi każ ieħor interessanti li huwa każ fejn jsir ħafna żbalji fil-Malti huwa dż ta' pereżempju gazzetta. Ħafna nies jikbuha bid-dż bit-tikka. Ma jekk tiktibha bid-dż bit-tikka ħadd tiġi gazzetta. Mhux gazzetta, ġifieri dż niftehmu, mhux l-istess bħal dż twila. E, u minna għandek ħafna, u nara ħafna dal-iżbal li meta ħafna nies jaraw dik iż-żeta jisimaw id-dż